अखन चार चला छै तऽ नहि कमाइ छै एहि बुढ़ारीमे शरद पर हमरा की दुख होत की सुख होत हमे बुझै छी खाहू के टाइम छौड़ा सब ने दे है खाओ के नहीं खा ले ली कनी जाए छौड़ा फोन केने छे ताश खेले ला ओ ताश खेले ला हाँ। ओ तो ड्यूटी छे ड्यूटी छे ना की करू हाँ। ताश खेले में जे आनंद भेटे है हाँ। वो कुछ ना बड़ा नीचे से बैठी जेना हमरा कुछ कह हाँ अहाँ से अरे बतिया पहले के कहिए ना। दिया तब ये हम जाए कहलिए कि सब दिन के ई झाल बजेला से किरताल कैला से नीक छी के ई हारमोनियम बजा दी जे सोहनगर लागे अहाँके कहे ला की चाहे छी अहाँ? कहला ई चाहै छी अहाँ तऽ भर गाँवके कर्जा लेने छियै जा तऽ कर्जा लेने से की मतलब हम्म। अहाँ अब इहो कहबै अहाँके कर्जा लेने छी तऽ हमही देबै तऽ अहाँ देबै हम अहाँ लेने- देबै। हम हम लेने ही नहीं छिए जे हम ककरो कर्जा हाँ तो देबै फिर किया हम लेने छे हम देबे तऽ अहाँ ने- लेने छी तऽ अहाँ कतऽ से देबै कहाँ से देबे हाँ। अब जहाँ से अहाँ- दिए ओकर टेंशन है क्या अहाँ जब कमा के अहाँ के घर सुनू खाए पिए से मतलब रखू। सुनू अहाँ जब कमा के घर नहीं चला सकै छियै कर्जा लऽ के घर में लबै छियै नून रे तेल रे काल खन कोई कर्जा देना यहाँ के बंद कर दे दू सौ चार सौ पर आप चल आयल छी कोनो कर्जा देना बंद कर दे तो पेट में जुइना बांध के रहबे जहर चाट के मरबे दोनों परानी ओकर टेंशन रहे क्या कि हमरा रहते अच्छा अहाँ के या तऽ। उ तो हमरा बुझल अहाँ कते टेंशन घर पर बार के ले छी जेकर कर्जा नेने छियै अहाँ नेने छियै अहाँ बुझबै हम ककरो एक चौनी नहीं नेने छियै हम ककरो चिन्हबो नहीं करबै हम ककरो चिन्हबो नहीं करबै कियाकि हम नेने नहीं छियै दोसर बात तेसर बात कि हम आब नौकरी कर रहल छी करऽ जा रहल छी अहाँ बातचीत घर हम- मतलब हँ। काम करे जेबै ने हाँ भगवान हर जग गरीब ऊ होइ छै जकरा भगवान हाथ पैर नहि देने रहै छथिन एना जे कोनो कहै छै कि मतलब सोच सोच भगवान के हम अबू ना कि गरीब अहाँ छी। काम करे जाबै ना, ना, इएह कहै के सुनू। मतलब है ना बहुत लोग कहै छै भगवान हाथ पैर रहला पर भगवान हम गरीब छी हमरा एक ढाकी पाइ पठा दी हाँ हीरा मोती पठा दी तऽ ऊ भगवान कहै छथिन ओकरा कि हम तोरा हम तोरा दुआ देबौ हम तोरा आशीर्वाद देबो लेकिन कर्म तोरा करऽ पड़तो हाँ कर्म नहीं करबा या हाथ जोड़ के भगवान से भगवान तोरा भंसा करके मार भात पठा देता हैं कथी हमरा अहाँ हमरा- हाथ छी पैर छी भगवान देले हम गरीब नहीं छिए हैं हम अमीर छी हमरा हमहूँ हाथ अमीर पैर- छी। जहन हमरा हाथ पैर छी हाँ। तऽ हम कमाबै तऽ हमरा जकाँ अमीर तऽ कोई नहीं रहतै तोरा हाथ पैर छैत में जे तू नहीं कमाइ छै तऽ तोरा जकाँ गरीब कोई नहीं आ कर्जा वाला तोरा एकटा लकड़ी नहीं देतौ मरला के बाद तू देख ली जेहन तू गाँव में बना लेने छै कर्जा लऽ के आ भर ढीर खा ले छै तऽ सवाही करे चल जाइ छै तऽ तू कर्जा नहीं, नहीं, तू ही कर्जा सुन देबी, तू ही सुन देबी। कान खोल के सुन ले आब हम नौकरी करऽ जेबो चल जो घर से कहीं निकल तू ओ ए खाए से मतलब रख नहीं देबो खाना खर्च तब ना जकर मर्दबा कमा के आ कहै छै जे सब किछु पूरा करै छै तकर मौगी ते हुकुमते नहि सहै छै आ तो हमरा कर्जा में डुबा देले छै भर गांव के कर्जा में आ बाप कमाइ रे, छै कर्जा, कर्जा। तोरा हुकूमत में हम रहबे रे तोरा हुकूमत में हम कर्जा हम ना से देबे हाँ? कर्जा हम से देबे कि तू से कब देबी

सारा दुआर चुपचाप जो खो पी आराम क- कर जे दादा संगे जे तसबाही खेलै छै ई ओहि दादा के बाप कमाई छै निपुतरा सबके केकरो बाबा के पेंशन मिलै छै केकरो दाई के पेंशन मिलै छै तऽ दाल रोटी पाँचो औरी सूट सूट मुंह में जाइ छै नहि, नहि, लेकिन नहि। तोरा भर गांव के लोग जे छौ एक दिन एहन होतौ घर आब तोरा बना देतौ तोरा के- केस पानि कटवा देतौ देख ले। ए केस पैन कटवा दे कक्कर धार नहि छियै धार नहि छियै तऽ हम देबे पैसा लाज नहि हम होइ छै। किडनी बेचू चाहे कुछ करू लेकिन लाज देबे। नहि होइ छौ

हाँ मतलब हम कमा कमा के खियो से बढ़ नहीं लेकिन तू तो कमे कमा के कहियो खिए ले तो कमा के कहियो खिए ले कहाँ से खा छी त कर्जा कर्जा जे उठबै छी त कहाँ से? कर्जा ककरा बल्ले पर ले छी हम अपना बल्ले पर अपना टांग पर कर्जा उठबै छै जे कर्जा खा के तो तऽ मरि जेबही कर्जा उठा के दारू पिए छै तसवाही करै छै जुआ खेलै छै तऽ घर घर में एक सौ दू सौ रुपया हमरा दै छै नून तेल बना के दै छियै तऽ भर दिन खाइ छियै आ भर गाँव बौआ बौआ तास आ खेली बाप वाला जो जमीन है ओ। बीस कट्ठा जमीन जमीन तो हर ककर? रे सारा दुआ

कथी रहला कथी हाँ, लाइए तोरा तोरा तोरा कहियो हाँ। अरे रास्ता में जे देखै छै तऽ सात जहाँ ने देखै छी कि बुढ़वा आबि रहल छै तऽ देखते मात्र तो जे छै से आइ हमर घी डाले ला तू आबि गेला हन आय उहे ला ते हमर मौगी रुसल है कमाय कमाय पैसे वाला बात करे छ नहीं नहीं तोरा आइटम नोट पूरे ले आयल छियो पैसा ला थोड़े आयल छियो आय अरे खाली को लाल लेने रहिए बुझलिए उ जे 3000 देने रहिए ओहि दिन तोरा तऽ कफन ला कोई पाई नहीं दे तोरे बूढ़ पोता मरबे नहीं हम बना के जे आदमी के ना मरतो काल लेल बना के कनिया हे कनिया हमरा कहलकै जे हमरा कनिया के जे छै ने हँ हॉस्पिटल में भर्ती छै बाप रे बाप रे कहियो माथा नहीं पिरायल हमारा सरजुआ झूठ बाज बाज के हमरा शरीर पर पैसा लऽ ले केनु तो लावे छै खा छली ना खा छली तू खा छली हम खा छली ना तो हॉस्पिटल में नहीं भर्ती छलहक काका शुक्र मना थुर की भगवान आइ तक लेमना माथो नहीं दुखेला हैं? बाप रे एक बाप। रुपया ओ के बोखार छलै झूठ बजब बोखार छलै कहलकै जे डायरिया तते भेलै ना मत हे किया। कनिया सुन ना कहलकै हमरा कनिया के तते मुंह आ पछुआर चलऽ लगलै जे डॉक्टर जे छै पानि पर पानि चढ़ा रहल छै पाँच पाँच टा डॉक्टर छै हमरा पाइ के बड़ जरूरी है। है मंगने छलै दस हजार घर फुटका भेल हर की कथी लेलहुँ हैं हर फुट मतलब आब लड़ाबे ला तू ओ केहन छै हम बुझने छी हे केहन छै? लाज ने होइ छौ ओ केहन छै हम बुझने छी लाज ने होइ छौ तो काका के लाज हौ? कथी काका? नीक कन्या के तू पेशेंट बना देली पैसा की बना काका काका सुन तू। सबके जरूरी रहै झूठ बजबे करे करी ए, मानसा, चला चुप ना तो ओना के दे देती तो पैसा हमरा अच्छा काका इनको पाइ लेने छी रे तऽ कहिता ने कहिता ने जे हमरा लोथ लांगर भऽ गेलहुँ हँ लत नागर किया रहब लत नागर किया रहब कन्या तो कल हिनको पाइ लेने छी अरे तऽ पाइए दिया ने कहै छियौ कहलियै ने देखथुन तोरे इलाज के नाम पर ललका एकेटा बात बजैत बजैत आब हमरा जीना मुश्किल भऽ गेलै काका की कहियै हिनको से पाइ लेलै गाँवमे कोनो एहन घर नहि छै जकरा ओतऽ से पचास पचास रुपैआ सौ सौ रुपैआ पाँच पाँच हजार दस दस हजार ई सड़क बाप वाले रे बाप आ कमाइ छै ने सब भर गाँव से कर्जा लेने है तऽ तू कथी करै छऽ हैं तो नौकरी कर हम बात के लिए है की बात के लिए ये काका काका है आ चुप त मौगी काज करते त दू पैसा घर में एते ना सुनत ना कि हमरा कहै छी काज करबे त मारबो पिटबो त काली जोर के खिएबे त ना मारबे पिटबे हम अपन जाम नौकरी कर नहीं कर्जा ले लेके खेत जोड़ चितल नहीं होले देख देखती तोरा सकेबे हमें ना हो तोरा माय बाप के जे छै ना आँख में ढिठौरी भेल छला एहन जे छै एहन एहन लड़का सब बियाह क देलक आँय? खीरा ककड़ी रहे जे फाड़ के देखतिए काका हाँ एक बार देखिए तू कथी ला लानो पाई लाना नहीं ना पाई। लाना पाई पाई अब लाना। कहाँ पैसा सा नहीं जा पैसा नहीं काका हम झूठे तऽ कहै के छी झगड़ा और के काका हम करेला। कहै छी कि का लऽ जात आ मूड़ी छिलबा दिहथिन आ गाधा पर बैसा हाँ, के घर गाँव हम चोर बबैत छिनार छिए ए

चारि जूता मारब मौगी का नाम पर मौगी बीमार है जा मौगी बीमार पैसा लेके छ पैसा लेब बुझलक कि नहि गृह लक्ष्मी काल के जकरा लक्ष्मी से बीमार है आ घर नहि टपियाब आइ दिन घर नहीं टपो जेल पठा देव सातरा जेल पठा दे